guys welcome back to my channel bombini and today we're gonna do a mukbang and we're gonna do it in papiamento so let's get started see how this is a mukbang me the papia over the loke tá passando atualmente na Aruba Um, ya, pues nan sa, pues nan ta kere ta scucha tur anunci. Re updates nan, si cu mi tin dos updates pa dia, mi esey mi no ta sa concreto, pero anyways, kina nos tin mi favorite halapeño cu pineapple, hopi hende ta bay bisa e pineapple no ta riba pizza, well guys, esey no ta berdad. Tambe mi tin Veggie Fest, mi tin dessert and dan mi tin e parmesan bai san, bamboedel and parmesan bai san. Ah and dan mi tin dip di sweet mango habanero later di marinara saus di po blanco pa So guys, di ayer anoche, mi sa kuti nos tin just dos kas kinan Aruba. Just dos kas pa un isla ta basta basta. Ami ta haya. Um, mi alesa tambe riba mi awak de eh, prensa de conferencia con la presidente de Colombia. tin hopi hende tin mixed feelings riba e topiko ei pasobra ya bo no sa si nan por tin e virus òf nò, si e persona no tene dòsosa òf hik ta paso dor di pika òf algu bai probe na mi garanta. Nos a malesa den e landa tin e conferencia di prensa. Hende ta bisa cu e doce y algo hende of algo asina e cu ta rumbo pa Aruba den e dianan aki lo cuminsa hika awan. Pa e hende nan e no bai cas. Ami ku mi tata a diskutí hopi over di esaki, Beibel. No di e hendenan ku ta yegando di Colombia, pero si kon nan ta tratando e kaso aki na Aruba. E hendenan malu mester bai den un lugá mas isolá ku ta nan kas. Pero tambe e hendenan ku ta den kuarentina, ta mihó nan tambe bai un otro lugá. Wèl, pa e tantu e hendenan ku ta den binti Colombia, mi ta haña e mihó desishon ku gobièrnu di Aruba por hasi ta pone tur e hendenan ki apart. Dikon mi ta bisa apart? Bo imaginá bo nan famia ta saludabel, nan no a enkontrá un hende ku e viris aki i a nansí na Colombia. Kermen. Nan ta haya djes kòt e dia. Nan imagina bo den djes kòt e dia ei nan a pega nan famia, nan a bai tienda, nan a puntra delivery.

Eo ta e. Bo comprende? Abon, makina bo e persona no ta tin hands kon bistiu i bo a dune plaka, pero makina bo bo a mister òf tosa riba e plaka promé ku bo a entreg'é. So, mi ta kere mi nos hasi gobièrnu por tin un lugá ku nan por hinka tur e hendenan ku ta bini aleksa Colombia apart. Mi ta pensa esei lo ke e mihó option, ku bo sa. I tambe mi ta kere ku hende nan isola nan nan sas. Tambe mester bai un na parke pa nan por ta mas leu den nan famia ke kon e nannan. Mi ta komprende ku gobièrnu ta hasi tur loke ke e por hasi, I understand it, pero mi ta yega na djes dos kasonan Tin shete ku a bin di afó, si no mi tres òf ta kuater di Aruba mes. Kerenan e hendenan den Insulashon òf den Kuaratina no a tuma loke bosonan a bisa na serio. Kemen mi ta kere nèkst stèp pa gobièrnu ta.

Ela pone e kuater hendenan aki apart, den nan famia, den nan kas, den nan, no ta mihó nan sa sesey Aruba? Tin mi ta kontrol den nan gen ku bo ta bisa? ta kada ken su responsabilidat pa nan hasi e mihó desishon pa nan i nan famia, i ku nan ta konsiente ku nan por afektá otro. Sí, mi tambe ta tin e opinion e nannan, manera mi ta bisa, don't be selfish. Pero bo tin hendenan cu ta bisa, Mi no tin síntoma, ay, mi por sali. E ora ei esei ta pasa loke ta pasando awor. Mi ta spera si cu Caminda den cuarentena cu isolacion por haci miho pa nan y nan familia y nan prohimo. Paso si no, esque mas caso. Mi ke touch un tiki di e toke de keda ku mi bon ayer loke di tres dia mi drebe. Mi sa e prome dia so tin trinta i un detenshon, mi ta ta hopi. E siguiente dia mi ta bai pa kuarenta i un detenshon dies mas. Mi ta komprendé, ta fastioso pa keda kas, por ta nèt e momento ei bo ta kier tik un breathing, bo a sali, bo kier a hasi koe gabeta, òf bo ta kier a mira si polisnan ta hasi nan trabou, mi ta pensa esei ta loke bosonan ta pensa. pa paga bou banda serio ya caba tin hende con mi por a compro den a perda trabou porque mi ta lesa riba social media sho nan y ainda bo ta bisami bo ta bo ta bay riba calle toki di keda teken pa un motibo Pa seis or di nueb or di pa seis or di mainta pa nueb or di anochi no tin un hende riba kaya pa asina no tin manera glomerashon pa asina tin pa asina nan baha e kaso di infekshon. nan ta hasi e mihó pa mi i pa bo, pasobra keré mi ta mihó pa nos. E plis keda bosonan kas den e toke de keda, plis no haya but, boso lo tin ku bai pa guele Y quiere a mi a desles bo grita. Ma, a mi también pague eso aquí. Bo no pague. Y periodista. Mo a naski un carta. Tin dos di nan medio nan no afirma que nan no da de acuerdo con carta. Donde nan bay hasi boroto na bestuurskantoor. Mi ta komprondé ku bosonan komo periodista esei ta bosonan trabou pa informá pueblo di Aruba. Mi ta komprondé esei. Si e tin toke de keda, esei ke men abo tambe tin ku keda kas. Awor, mi sa den toke de keda kiko bo ta bai a reportá. Bo tin trinta i un bu. Comensa kere bo tamba e botat. Diferente parti di mundu ku tin shutdown, lockdown, kon ku bo kaya mele. E periodista ta traha desde di su kas pa informa resto di mundu kiko ta pasa, baivorbel na Italia, na Spaña. Mi awa. Un o un youtuber ku a pone e ta biba na Spaña e bo a un studiante awor e ta papiando riba diario ke men bo por hasi bo trabaho fu e kas mi no sa kon e nomber di e dòkter a sali na kla E mi ta komprondé ku bosonan ke informá pueblo komo periodistanan, pero tin un limit. Wak, den mi opinion, mi no ta periodista, mi no sa nada di media. Bo no ta kere kada biaha bo saka un hende su nòmber ku ta infektá, no ta krea mas pániko, no ta krea mas miedu den bo mesun pueblo? Esei ta mi opinion. Wak, bo por bisa un dòkter ta infektá, i tambe mi ta kere ku e dòkter tin registrá ki pashèntnan el a wak e dia ei ku nan por yama bisa nan ku sa kiko bosnan tin ku bin tèst pa si bosnan tin e vírus. Mi no sa unda e medianan a haya sa si ta fe un pashènt Ke un familiar di e dòkter òf pashènt nan familiarnan òf fe e asistentenan i nan famia ku ta traha ei tin. Ataká e dòkter, pone su pashèntnan mira loko, ke kondená nan nò. No ta haya ku esei ta ta un bon manera pa aktua. Ami ta wak e komo reto, abo por trata wak e komo informashon. ha bo ta wak-e komo medianan a hasi nan trabou? Ami ta wak-e un forma di ta kaweta pa sa ken e infaktado-nan ta. Aktual. Ku ki ta serio shon? Den un hende su mente bo no sa kiko hopi kos ta pasa. I bo no sa kon nan ta similá es e mesun informe ku ami i abo ta haya. Ami por ta ta bin hasi fulu bochincha, abo ta bin tuma resto, kieto, nada un pasa. Pero otronan no, no ta tuma asina ei. Anto mi ta kere Gobierno tuma the right step di toke de keda pa yu prensa no ta riba kaya. pa esei no bolbe pasa, por ta bo ta bisa gobièrnu ta ta skonde informashon? Por ta ku si, mi no ta bisa bo ku no. Tur kos tin nan motibu i pakiko nan ta hasié. Mi ta komprondé ku gobièrnu mester ta transparente ku su pueblo i informá e informashon ku pueblo mester sa, si ey ta di bèrdat asina ei.

Señora, Meneer, sken ku a yama puntra esei, kiko ku ta gana na esei? Kiko ku ta saka fu esei? Ki diferensia tin si si ta tal fulano tal ta Piet Keisian? Kiko e ta saka na afó? Mi ta komprondé bo ta preokupá por ta beivoorbeeld Kees di Niele, anto bo ta amigu di Kees. Nan ta raportá bo ta sinti por ta aki por tin ñe òf bo a bin den kontakto ku Jan anto bo tin miedu pa Jan a pegá bo. Mi ta komprondé esei. Pero loke bo a hasi pa yama di punto esei ta koe kaweta i koe redashi. Sòri ami ta wak asina. Por ta ora no ta kompartí mi mesun opinion, ta oke. Nos tur nos tur tin diferente opinion. Okay. Awe do ta chat ku un amiga di Holanda. Ela bis, bo ta kòrda tin Natal ta na vigor ku te seis di april. Tur kos a wòrdu kanselá na Holanda. Reishonan Esei no ta asina mas. Tur kos a move pa un di Eunice y Gumi si mi no ta hera. Tur kos ku ta tin riba schedule a wòrdu gecancel. Kermen, Kosnan ta bira anto basta serio. Bien hende preokupá na Hulanda. Mi ta komprondé ku. ta di preokupá ku Hulanda a mira ku seis di aprel tur kos lo bai na su normalidat bèk. Kaso no ta asina ei, nan a tuma mas medidanan. Mi ta komprondé pa nan mesun bon i benesstar di nan pueblo. Mi sa tambe ku e parti mas afektá na Hulanda ta Noord Brabant. Shunnan di Hulanda, mi ta hoop for de bèst pa bosonan, pa henter mundu. Si a sali fufa, mi ta spera ku pronto tur kos lo wòrdu solushoná, aki na Aruba, na mundu tur parti. pa nos mes un bon. Por ta abusá algin yen duda di kon bo no ta kome keshi riba mi pitsa, un pitsa sí, un pitsa no. Wan pone asina mi mag di kon mi no ta keshi. Eigenlijk mi no mester a pone keshi mes riba e otro pitsa. Esei ta ta fout di mi banda. Mi tin mas ku un lu dos luna sin kome keshi te awe, so mi a kipia esei. Pero mi a pidi un banda esei, mi a pidi hopi lait i Domino Pizza pone un tiki mas hèvi riba dje, pero it's okay. Anto asina mes nan e yama puntra, a mi tin fronte e yama puntra pa konfirma ku bo si ta un pizza ta sin keshi, mi a bisa si e fronte, si ta sin keshi i e fronte otro pizza ta a mitá sin keshi mitá ku keshi a bisa si e sun banda ku ta ku keshi ta hopi light light tanga de mara un tur manga chik chik chik na light ta otro hende light so wa mi ku hera ta pensa mesun kos a mi ta gusta kome pizza sin e e alumera oh my god e cheki no por ta serio pero a dushi Sali ta amor, despues di dos luna mi ta come dessert asina di. Sisho, Bam no cierra e mukbang tin nana. Mi ta spera cu bosonan ta haciendo tur e medidanan pa tene bosonan safe, bosonan mi safe y bosonan famia. Please guarda social distancing, please guarda bulsa bo amigo, teme coge hand sanitizer.

e ta airborne so nan no tene panik tur cosa lo ta ok pak e next step pa Aruba lo ta shut down y como ke yama lock down shut down pesey lo ta e next step kere me step den ta mas exigente cu loke nos tin actualmente kiman pensé de bo Si bo lo kier un next step en ano i tin pais ki nian kaba na vigor. Danki pa mira e video aki. Si lo mira otro den un otro video. Cuida bo esnan mes y stay positive. Hunto nos por Aruba, hunto nos por mundo pa sali for e crisis aki. Y ayo.